Tho la eng rawh, ziaktu Lalnunpuia Hriahsel. Tho la eng rawh, mu la thim rawh. Mite chuan chhunah ei an zawng ber a. Nang chu chhun ai mu a. zan laia chokai pan zan lai ei zawng zo chuk chu an tih mek che hi zu zuar vawk ang mai i hap bawrh bawrh a thlalak dawn ah i patul leh si thin futsal khelh ni ah fit hlek lo in i fet leh em em ang a. In en fiah tih ang aw. Ekhai, lal ti sep. Nupui, nupui tha tak i ni thei meuh ang maw? Nang pawh lal thianghlim i la thianghlim zel ang ti raw. A mak e aw van Lalzar zova te in rui tlat zel a, buaipui lo tur zawk kan buaipui hi kan ram buaina a ni. Malsawmtu aiin a malsawmna kan Pathiana Social media vangin kan social lo mek zel em ni? Zoram pangpar hnawlin an thuriam kan chawi sang tlat a. Mahni Indian pui, kawppui neite meuh pawh hnam phatsantu kan tih laiin Foreigner pasal nei te kan ngai sang si em? Beng si ka ngaihtuah a ngai. Nula leilung rah na rei tawh. Scooty leh ui te bak buk nei. Sam tikir leh mai thei te hi an fel a nia. I ngaizawng zel ang u. Tun aiin inneih kan hma a ngai. Chim rala kan awm loh nan kan ram hian pian pun a mamawh a nia aw. Kristianna leh kan hnam humhalh nan pa ho khan khumpui lamah homework in nei. Tak tak lerh lam a ni lo. Hei hi hnam thil a ni. Hetiang kan nih mek laiin Lal Melody a te hian chhungkhat pa ber chan in lo tum zel chuan kan pung thei lo vang. I maw nula, a tawk chau i hrethiam la kan duh. I sexy lutuk hian mau atan an it lo thei che a. I inchei lutuk hian chawm zawh lo che. An hlau thei bawk. A thu hrima hmeltha lutuk suh pa thlawi chanvo ni awl te nia. Sumi nei anga hrin loh fa erawh i kawi duah mai ang. Enteh social media a I rilru hah zia, i tarlan fo hian rilru hrisel lo emaw an ti thei che a nia. Khiang Awia, pasal i neih hunah chuan maw fel hle mah la, lalna te, thuneihna te, rorelna te chhawm lut lul suh. I tlawh darh vek mai ang. Nunmawi, Khawihhawm leh Taimak hian hmel a ti tha zual a nia. Nula teh u, nupui tha tak ni turin i inbuatsaih zel teh ang u. Waiwai bawl chauh thiam lo la, eirawng bawl pawh thiam ang che. Tlangval teh u, thlang ang che u. Piangthar dik tak Chhungkaw chhehchhawl keimah ang chi hi free advice a nih chu. Mizo tlangval pawh thawh harh a hun e. Piang thar reng mai Daroka inngeh dan hi a nghet lo. Mi chi sign board a coming soon in awm nual a nia. Haw u, zu inkhawm bansan in biak inah inkhawm ang u. Tih maw? RV lam a down thin te hring nun a down hma tlangpui i hriat reng kha. Kha Kha ta mi kha i ha kha a holiday mah a mah em aw. A seh hlum tu emaw an ti palang che bansan rawh. I sa dah dah la, i mei zial zial la, i hri khar khar la, bawi a ta zalen teh. Tichuan, Bawi, tiin ka kuah ang che. Ruihhlo tel lo ram thar din turin i ram hian a ko che. Tun ang ringa kan mipa te in inthlah dah chuan kan ram hi rumin a la khat ang, min thihsan tawh suh u. Chem ni lo. Silai ni lo, thiamna hmangin ram i zauh teh ang u. Intodelh hi Laipui aiin a kah a na a, thiamna pawh ram hnup a ni. Kan thlarau mine te hian kan nitin hna thleng mawlh teh se. Thalai, tho la eng rawh, tu emaw tal nih ve tum rawh. Chapal buna hman ni leng leh ring ngaw. I buai lo lutuk hi i chhung tih an buai a nia. Vawi hnih kan vul dawn lo. Hmathlir neiin thawhrimna kawr i ha ang u. Mifel pakhat hian danglamna nasa tak a thlen thei a nia.

Fam kap hleian a ram tan thil tha ti lo mawlh a hlau ang khan ka ram hi eng nge ka hnut chhiah ve ang tih rilru pu in ram tan a fa hrinman awm tak nih i tum theuh teh ang u Kut hnathawktu te thlan tui hi a zahawm mange ti ru. Engtikah nge an thawh rimphu malsawmna an dawn ve ang le? An chan pual laksaka inchek ar bawm kan awm a nih chuan Pathian thlarau in khawih thar mawlh cheu rawh se. Kohhrana rawngbawltu. Suma rinawm lo nui rupia thin kan awm em? Sim hlauh teh. Ei ruk thin lungpua politics khel kan awm em? Bang ngam rawh. Chhungte i zim, laina i zim a hnehawm a thiam leh phute ding chang rawh se. Thil hi a mak thei khawp mai. Rai tura vulh kan vawk a ching a. Rai lo tura vulh kan fanu a rai thung si. Buaipui lo tur zawk buaipui hi chhiatna hmawr a lo ni. Hnampuiten inah hawm an din laiin. Keinin khawdaiah hawm kan din. Haw u, chhungkaw nuam siam turin inchhungah i kir theuh ang u. Ram leh hnam siam tha turin chhungkuaah bul i tan thar leh teh ang. I chhing thi ang u. A laiah Isua dahin Hmangaihna ram thar i din ang u. Khi ta vanah khian chhungkaw bil a awm tawh lovang an ti. He lei a kan chen ho theih lai hian i in hmangaih hle mai teh ang u. Thiante u he tlangah hian bia te tlangah ngei hian a khua leh tluite tan a fam ngam lal huaisen kai ruma a zal a nia. Amahiangin hmangaihna hian kan hnam kai harh mawlh teh se. Dikna te, rinawmna te, taimakna te kan ram tan kan hlan theih chuan Chung Pathian khian malminsawm ngei ngei ang. Haw u, i tho ang u, eng i chhuah ang, ka ram hi sawi chhiat a a awm tawh loh nan Lalpa keimah hian bul tan rawh ka lawm e.